Diolch, uh, Dir Prylywydd, a diolch i'r cyfraniadau uh, hyd yma. Mae Ynys Môn a'i chynrychiolwyr yn unfrydol yn erbyn y cynlluniau gan gred i godi rhes o beilona ar draws yr ynys. Mi ydw i, y Cyngor Sir, yr aelod, yr aelod seneddol, y cynghorau, cymuned, miloedd o drigolion yr ynys wedi bod yn gyson iawn yn yn gwrthwynebiad i gynlluniau'r grid. A dos na Wir prin ddim ymateb cadarnhaol wedi dod gan y grid i'r corws yna o leisiau. Yn syml iawn, maen nhw'n mynd am yr opsiwn rhata. Ydyn maen nhw wedi trio rhoi'r argraff eu bod nhw wedi cyfaddawdu rhywfaint drwy gytuno i roed ceblau mewn twnnel o dan y Fenai, ond y gwir amdani ydy nad oedden nhw erioed yn bwriadu ceisio cael caniatâd i roi rhes arall o wifrau ar draws y Fenai, sydd wrth gwrs yn ardal o harddwch eithriadol. Ond oedd na ddewis ganddyn nhw uh, ond mynd am opsiwn y pelona ar draws yr ynys? Yr ateb yn syml iawn ydy oedd wrth gwrs. Mae cysylltiad â tanfor a thanddearol yn rhai cyffredin iawn. Dwi'n cofio yn nghyfarfod cyntaf un i efo swyddogion y grid yn 2013, y swyddogion hynny'n deud wrth gwrs allwn ni roed ceblau o dan y môr, mi fyddai'n her dechnegol, ond wrth gwrs y gallwn ni wneud o. Ond ers hynny, dydy'r syniad wir ddim wedi cael ei ystyried yn llawn fel ag y dylai fo, efo dadleuon technegol yn cael ei dyfynnu dro ar ôl tro. Ac mae hynny er gwaetha Y cysylltiadau tanfor yn cael eu datblygu mewn rhannau eraill o Brydain, ond mae'n anodd iawn i leygwyr fel fi i ddadlau yn erbyn dadleuon technegol y grid, ond dwi'n dal yn gwbl argyhoeddedig bod hwn yn opsiwn allai weithio. Ond be os derbyniwn i bod yr her dechnegol o gysylltu gorsaf niwclear drwy wifrau tanfor yn ormod? Does 'na ddim byd yn newydd mewn technoleg tanddaearu, ac a deud y gwir, mae 'na ddigon o dystiolaeth i fod yn dechnoleg mwy effeithiol o ran colled o ynni o'r grid, y gwytnwch mewn tywydd garw fel 'da ni 'di clywed. Ydy, mae o'n gadael craith dros dro, ac ydy, mae o'n fwy costus, a cost sydd wrth wraidd cynlluniau y grid ym Môn. Peilonau ydy'r cyswllt rhata. Mae'r gost byr dymor i'r grid yn is nag opsiynau eraill. Rhyw 400 miliwn o bunnau gyda llaw ydy'r gost ychwanegol yn ôl y grid o dan ddeiaru. Ond be am y gost o osod peilonau i bobl Môn, a'r werth i heiddo nhw, i fusnesau, i dwristiaeth, heb sôn wrth gwrs am yr effaith ar safon byw. Yn hytrach na rhoi'r pwysau ariannol ar bobl Môn, mi ddyla yr gost, y will in a second, gael ei rhannu dros holl ddefnyddwyr ynni, a dwi wedi gweld amcangyfri y basa'r gost o danddaearu yn llai na cheiniog yr wythnos yn ychwanegol i bob defnyddiwr ym Mhrydain dros oes, dros oes y cysylltiad. Dyna'r gwir. I'll give way.

there is an assumption in favour through Ofgem, allow, Ofgem allowing that in favour of uh, undergrounding. I'll go on. Uh, mae cost ychwanegol tanddearu, wrth gwrs, yn rhywbeth mae'r gred ei hunan yn gwybod mae'n rhaid iddyn nhw i dalu efo datblygiadau mewn rhai llefydd, da ni wedi clywed yn barod yn do am yr datblygiadau sy'n digwydd mewn parciau cenedlaethol. Dydy Ynys Môn ddim yn Barc Cenedlaethol, does gen i ddim y gwarchodaeth o ddeddfwriaeth Parc Cenedlaethol, ond i ardal lle mae twristiaeth yn fwy pwysig nag yn unrhyw rhan arall o'r o'r Deyrnas Unedig fel cyfran o GDP, wrth gwrs mae'n harddwch naturiol ni mor bwysig ag ydy o mewn unrhyw Barc Cenedlaethol. Mi drafodes i'r mater efo Ofgem cyn y Nadolig, mi gytuno nhw i fyny bod y grid rwan yn gosod allan yn llawer cliriach. Sut maen nhw wedi cynnal i asesiad o impact gweledol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn ei hymateb i ymgynghoriad y grid wedi nodi'n gry i bod nhw'n credu nad oes asesiadau impact gweledol digon trylwyr wedi cael eu cynnal ym Môn. Gwir amdani wrth reswm ydy nad oes modd dianc oddi wrth y casgliad bod impact gweledol Gosod peilonau yn mynd i fod yn fwy nag impact unrhyw fodd arall o drosglwyddo trydan. Dyna pam bod Denmarc a'r Almaen yn ddiweddar wedi penderfynu mai tanddiaru fydd y norm. A Denmarc yn gwario, dwi'n meddwl, dros ddau biliwn o bunnau yn ychwanegol ar danddiaru ceblau sy yno yn bresennol. Mae Ofgem hefyd eisoes wedi cytuno i gais gen i i edrych ar y mater yma, i ddechrau ystyried A ddylai hyn fod yn norm drwy Brydain gyfan hefyd? Heddiw, mi ydyn ni yn gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddeud ein bod ni yn credu mai dyma ddylai'r norm fod yng Nghymru, ar brosiect Cyswllt y Gogledd ar draws Ynys Môn a'r Tir Mawr a phob prosiect arall. Cefnogwch y cynnig fel ag y mae o.